Dëse Feldwee bei Hitten an der Gemeng Biekerech huet am Summer 2022 nach esou ausgesinn. Wäertvoll Hecken um Rand mat Kraider um Buedem, esou naturbeloosse Weeër, onversigelt an ouni Makadamm, sinn zu Lëtzebuerg zimmlech rar ginn. Dëse Wee konnt als e Stéck Natur, als eng kleng Naturoas verbleiwen, well de Wee fir landwirtschaftlech Zwecker kaum nach genotzt gouf. An dësem Wanter war ech dunn erféiert, wéi ech gesinn hunn, datt och hei d'Heckeschneider passéiert waren. Dëst huet mech traureg gemaach, mee ech hu mer geduecht, well de Wee net oft genotzt gëtt a wann d'Hecken hei erëm roueg gelooss ginn, da wuesse se jo no. An iergendwann weist d'Natur erëm säi schéint Gesiicht. Lo allerdéngs ass mer och dës Illusioun geholl ginn. D'Bëtonsplacke leien do, wou nach am leschte Fréijoer bis Hierscht divers Kraider konnte sech weisen. Domat ass den Zweck vum Schneide vun den Hecke lo däitlech ginn. Nach schlëmmer, datt och lo dësen Hecke kee Raum méi gelooss gëtt, an dass déi lo vill méi oft hei zeréckgeschnidde ginn, also rëm méi Beton ëmginn mat Hecken, déi lo ëmmer rëm als Bonsai zeréckgeschnitt ginn. Op Nofro bei der Gemeng Biekerech, firwat dëse Wee huet missten esou verbaut ginn, huet mer de Buergermeeschter Folgendes matgedeelt. Dëse Wee ass Deel vun eisem kantonale Vëlosreseau, deen et den Awunner vu Biekerech erlaabt, séchere Fousses op de PC 17 zu Nidderpallen ze kommen. De Wee war am viregten Zoustand net mat engem normale Vëlo ze fueren an huet missten erneiert ginn. Des Weidere gëtt de Wee och fir landwirtschaftlech Zwecker genotzt, esou de Buergermeeschter vun der Gemeng Biekerech. An der Gemeng Biekerech sinn an de leschte Jore vill Méiglechkeete fir de Vëlo geschafe ginn. Dëst ass och absolut begréissenswäert. Ower dofir ass dësen neie Wee ëmsou méi net ze verstoen, well schonns vu Biekerech aus e Vëloswee direkt iwwer Hitten op de PC 17 zu Nidderpallen féiert. Bei der Biekercher Millen, en absoluten touristeschen a kulturellen Highlight aus der Regioun, passéieren immens vill Vëlosweeër an ee féiert no knapp engem Kilometer direkt op Hitten. Am Agang vun Hitten huet ee souguer zwou Méiglechkeeten. Dovunner een dëse klengen, flotten, naturbeloossene Schmuelewee. Also et geet och mam Vëlo iwwert Weeër, déi manner breet an ouni Betonsplacke sinn. Dës Vëlosweeër gi jo och zum gréissten Deel nëmmen an der Fräizäit, sief et zu Sport oder touristeschen Zwecker, genotzt. An do ass d'Schéinheet, d'Bequemlechkeet wéi den Zoustand vum Wee wichteg. Den neie Wee besteet aus Bëtonsplacken, näischt wier net ofgefiedert, Vëloen mat dënne Pneuen. Dësen neie Bëtoswee ass also just als Mountainbikeswee ze gebrauchen a fir Mountainbikesvëloen, do ginn et besser, méi einfach, bëlleg an och méi ekologesch Léisungen. Iwwregens ass de PC 17 e schéinen nationale Vëloswee vun Nidderpallen bis Réiden säit Méint wéinst Aarbechte gespaart. Fir dësen onnéidegen neie Bëtoswee queesch duerch d'Natur ass, wéi d'Naturschutzgesetz dëst virgesäit, eng Autorisatioun a Kompensatioun néideg. An als Kompensatioun fir dës Naturzerstéierung huet missten de Bauhär, d'Gemeng Biekerech, no missten no sougenannten Ökopunkte bezuelen. Säit.

Mer zerstéieren a mer bezuelen an dann renaturéiere mer erëm an ëmmer erëm brauche mer Suen, an dësem Fall vum neie Vëloswee souguer Steiersuen gläich zwee Mol. Mee gëtt esou mat Ökopunkten der Natur gehollef? Gëtt der Natur gehollef, wa mer natierlech Strukturen, déi sech iwwer Joerzingte gebilt hunn, Gëtt der Natur gehollef, wa mer Liewesraim vun Déieren a Planzen einfach probéieren op eng aner Plaz ze bréngen, d'Natur ze ersetzen? Geet dat? D'Planze vun enger neier Naturheck oder Beem, dat kënne mer. An e puer Joer huet eng nei Uplanzung och eng gewësse Gréisst. Mee iwwer 30 Joer brauch eleng eng Heck, bis se e vollwäertege Liewensraum ass. E Bësch brauch souguer iwwer 200 Joer, bis sech esou eppes wéi en natierleche Bësch als Liewes als Naturraum gebilt huet. Also mat Ökopunkte kënne mer weder Natur direkt, nach kënne mer Natur an engem iwwerschaubaren Zäitraum och nëmmen usazweis kompenséieren. Ersetze kënne mer iwwer eng laang Zäit gewuesse Liewesformen Net esou einfach. D'Natur brauch einfach Zäit, vill Zäit. An déi Zäit hu mer eigentlech haut net méi, bei enger Natur, där et einfach enorm schlecht geet. Mer kënnen haut mat Ökopunkten beschtefalls probéieren, de Schued längerfristeg e bësschen a Grenzen ze halen. Sollten Ökopunkten nach e gewësse Sënn erginn, esou just bei Projeten, déi en absolut erwisen Noutwendegkeet fir d'Gesellschaft huet an op kengem Fall duerfe Liewensraim betraff oder zerstéiert ginn, wou fir eng Kompensatioun einfach net méiglech ass, well vill ze vill laang Zäitraim erfuerdert sinn, esou wéi mer haut Vill Schlässer, Buerge, Kierchen net einfach kënnen sou ersetzen, geet dat nach vill manner bei verschidde Liewensraim an eiser Natur. Absurd sinn esou Ökopunkten, fir wäertvoll Natur ze zerstéieren fir e Vëloswee, deen eigentlech net gebraucht gëtt. Et ginn eng Rei Alternativen zu dësem neie Wee vu Biekerech op Hitten. Dëse Wee huet also absolut keng Noutwendegkeet. Fir eis Natur a flott Landschaften ze schützen, hu mer zu Lëtzebuerg eigentlech och e gutt Naturschutzgesetz, an Ökopunkte sinn duerchaus an engem Land, wou d'Wirtschaft eng grouss Bedeitung huet a rasant wiisst, och net komplett falsch. D'Natur riicht sech awer net no eise Gesetzer an och net no Ökopunkten. D'Natur fonctionnéiert ganz einfach a praktesch, e Päiperlek, eng Bommel, déi keen Nektar fënnt, kann grad esou net iwwerliewe wéi e Vull, dee keng Plaz fir säin Nascht huet. En Hues brauch eng divers Landschaft, wou e verschidde Planzen a Kraider an eng Stopp huet, an dat wärend dem ganze Joer. Eng Landschaft mat ëmmer méi Bëton ass do keng Hëllef. Hunn Deeler vu Fauna a Flora kee Liewensraum méi, da verschwanne se. An dat passéiert zur Zäit ëmmer méi an eiser Natur. Gesetzer, Ökopunkten, alles schéin an der Theorie, awer alles huet kee Wäert, wann et an der Praxis keng natierlech Grondlage méi ginn.